makadii madzimai nevasikana nhasi tikuda kuratidzana kunyora tsiye ndichange ndichitaura neshona asi vasingakwanise kunzwa shona asi vanokuwana mukana wokuona vhidhiyo iri munokwanisa kuverenga because ndichanyora zvazvandinenge ndichitaura e, tisati taenderera mberi nandichikumbirawo kuti musubscribe mulike mohama share vhidhiyo maita basa saka chekutanga chandiri kuda kukuratidzai zvatinofanirwa kuve tinazvo patinenge tichinyora tsiye dzedu unofanirwa kunge uine black eyeliner kune vanoda tsiye dzakati svibirire mbichana unofanirwa kunge uine black eyeliner koita brown eyeliner koita brush ratinoti iro spuli koita iri brush iri kana uchida kublenda pakublenda konsila yako kana uchida kushandisa brush iri unoshandisa iri but kune rimwe riya rakaita kunge zai kana uchikwanisa kushandisa iroro unofanirwa kunge uinaro koita iri rakadai rekuisisa concealer ndichange ndichikuratidzai pandinenge ndakushandisa ndozoshandisa aka kakadai aka ndekekuisisa gel i gel um, koita i gel kune vanoda dzitsiye dziya dzinonyatsopenya koita concealer ufanirwa kunge uinayo concealer koita foundation kozoita loose powder saka chekutanga chaunofanirwa kuita usati wanyora tsiye dzako unofanirwa kuisa primer kana usina primer unoshandisa loose powder yanambokuratidzai iya woisa umu tsiye umu kubvisa uoiliness kuitira kuti pakunyora unyatsonyora tsiye dzako zvakanakanaka wadaro wokama tsiye dzako uchiinda mudenga Wokama tsiye dzako uchienda mudenga kudai kuti dzinyatsoinzana mativi ese. Wapedza wotora pensuro yako. Ini ndinonyora neyeblack nokuti ndakasviba, asi kana uchida unoshandisa yebrown. Ini ndichange ndichishandisa yeblack kunyora kudrowa. Saka unotangira apa panoperera tsiye dzako dzepazasi apa. uchienda mudenga uchienda mudenga wodzoka handiti ndo laini redu rekutanga then pane laini repamusoro hautangire kunyora apa pane laini rekutanga iri unotangira nechepano apa pano apa woenda woburitsa kashape aka zvonosangana papi pazasi apa kuti zviburitse aka kakatesvera ka wadaro ndozvimwe chete zvene saidi iri unonyorazve uchienda mudenga anditi wodzika wadaro wotangira apa apa hautangira apa pane laini iri unotangira apa wodzika zvonosangana nokuti ukatangira kudrowa apa ndopaya pekuti ukaita tsiye dzako dzinonobuda chibox chimwe chisinganzwisisiki handiti tadrowa paya shepi yatinoda yetsiye wapedza kudrowa kudero woshandisa eyeliner yebrown woshandisa eyeliner yebrown kunyora zvisanyanyisa usanyanyisa kuzvinetsa nekutsikirira

Say I don't really know you that well. Hey, eh, eh. hey. We can go there if you if I want to, but me, I don't know. Oh, no. Why I think I love mm-hmm. pakuisa concealer padoda anyatsotarisisiwa hanti muri kuona muline uyu wepazasi uyu unoswededza nechekure mbichana uswededzi padhuze pakuisa concealer yako unoisa concealer yako nechekure mbichana

kana wainyatsogutsikana kuti ndiwo mutsetse wauri kunyatsoda ndiyo shepi yauri kuda wobva watora kazhinji kacho inini pamusoro apa ndinoshandisa foundation yangu handishandisi kala imwe chete yandashandisa pazasi ndinowanzoshandisa foundation asi kana uchida kushandisa concealer ndiwewo unoshandisa zvinoenderana nemwoyo wako ndotora foundation iya ndoenda pamusoro apa zvimwe izvo zvana ndichiita pazasi haufanirwi kuswededza padhuze neline Mufanga waita nechekure kure but uchi uchiswedera mbijana mbijana mbijana mbijana uchidrowa chii uchiindira neshepi yetsiye yako nechekure kure Unoswedera mbijana mbijana.

um, saka aya ndo mabros edu anhasi ndinokutendai zvikuru nokuona vhidhiyo rangu muchengetwe see you next time and stay blessed